Menen sorawım bul prostadan ibarat siziń tutıńız qashan sheklendi yaǵnıy saǵat neshede hám qay kúni. Qaysı huqıqımdı aytıp atırıń. Meniń huqıqım ustalǵan waqıtları sheklengenmen húrmetli advokat. Tańda bize usalıp qo, tańda hámmemizdi Bezekiyge dep alıp ketti, meni aldı, mennen keyin Azamat Qurbanovtı aldı. Sol waqıttan baslap bizde turmıs sheklendi.
Poeziyaǵa aparamannan keyin be? Biraq, úyden alıp ketkennen keyin deyatırman, avtobustan ushıp ketip baratırdıs ta, sol waqıttan baslap. Sebebi Pomerovtıń marshın qálegenshe kewip aldı, qálegenshe urıp aldı, basımızdı qatı kúygizdırıp tasladı. Mine sol waqıttan baslap sheklendik deydi. Úkinshi sorawım, ózińizge málim Jınayat protsess kodeksiniń qırq toǵız stattiyasında shaxstıń huqıqı sheklengen dáwirden baslap, Sorau, Qısqadan ibarat advokat meni támiyinledi me siz?
Bayaǵıda bir úlken usınday yuristerdiń jıynalısında bir jaqsı yurist shıǵıp jańalap, Tovarıshi, eta nezakonno, tovarıshi, eta po zakonu neze amalno dep ayta bergenǵo, sóytip tur bir professor yurist otırıp, Dorogoy, eta napisano na tvoyih konspektih degen eken. Ol siziń aytıp atırǵanıńız bul zakonda ashıq-shıraylı jazıp qoyıptır, qashan huqıqıy sheklengeninen baslap advokat penen támiyinleniń kerek dep.

Soraw sodan ibarat, Jınayat-protsessual kodeksiniń eliw nji statyası ekinshi bólimindegi Sizdi birinshi ózińiz tańlaǵan advokatınız shaqırıw, eger advokatınız jigirma tórt saǵat ishinde kelmese, onda tergew organı tárepinen advokat usınatılıwı kórsetilgen. Maǵan kerek bolǵan soraw, Jınayat-protsessual kodeksiniń ekinshi bólimi ámelge asırıldı ma? Tolıq.
Durıs ayttınız. Negizi advokat birinshi men advokat tańlaw huqımdı beriw kerek degen ósh. Advokat men aytım kerek, men Qaraqalpaqtan advokattı sóylewin soradım. Birinshi soraǵanım Jaqsız Egimeyev degen úlken inim bar. Ajara basıńa tússeǵiy, tússem men turaman qasıńda, meni kóreseń dep edi. Kerbewde sonday kórsetip belgilep qoyıptı, yaqshısı ol egin jaqsı kip kelsin dep. Eger ol kele almaytın bolsa dedi, jáne bir eki-úsh advokattı ayttım, házir atı yadımda joq. Solardı ayttım, kelsin dedim. Klienti az advokatlardı ayttım da, ilajı bolsa klienti bos advokat. Kelmedi, kelmeytinin bilemen ǵoy men. Biraq, ol siziń sorawdan keyingi talap etip atırǵan tórti kúni, Tórti kúni tergew baslandı, tórti kúni saǵat ekilerde baslandı ma, eki yarımlarda baslandı ma, sol waqıtta Xorezmniń advokatı otırıp eken. Bul siziń advokatıńız? dedi maǵan. Maǵan advokat kerekli joq dedim. Yaq, bolmaydı dedi. Onda maǵan óziniń Qaraqalpaqtıń jigitlerin ákelip beriń dedi. Yaxshı, poxodu aldırıp berip jiberińiz dedi, aldırtpadı. Bir zatqa. Qarasız jata almayman, jazda jata almayman. Hesh kim isenbeydi, usı waqıtqa deyin Dáwleti Murat Esen mırza jazıp bir jerge arzı jazbaǵan degende. Arzı shıqpaydı, hesh jerge shıqpaydı. Mına túrmede de kúnde ereksip, qırılısıp, xatlanıp jibere almay otırdı. Aytayın degeni, advokattı maǵan qárezimnen siz aytıp otırǵan jay eliwinshi statya emedi, eliwinshi statya ekinshi bábinde talap olıptı.